Alle schéine gudde Moien. Mir haten haut de Mueren e Regierungsrot, wou mer de Point gemaach hunn, och als Haaptpunkt vun der Covid-Situatioun zu Lëtzebuerg. Fir graff e Resumé kënnen ze maachen, hu mer eng Situatioun, wou dann och d'Gesondheetsministesch méi am Detail wäert goen, déi an déi richteg Richtung déi lescht Woche gaang ass. Déi Mesuren, déi geholl gi sinn, si Mesuren, déi och Wierkunge bréngen. A wéi gesot, déi Strategie huet sech och bezuelt gemaach. Mir sinn dës Woch um selwechten Niveau och wéi d'lescht Woch. D'Moyenne läit bei 137 Neiinfektiounen pro Dag. Dat ass wéi gesot Déi Zuel, déi dës Woch an och déi, déi d'lescht Woch d'Moyenne weist deemno, d'Infektioune sinn erofgaang. An dat gëllt och fir d'Situatioun, déi mer an de Spideeler am Moment hunn, wou eng 63 Patienten oder 63 Patienten an de Soins normaux sinn an eng 14 Patienten op de Soins intensifs. Dat ass also elo, wéi gesot, eng Situatioun, déi sech vill verbessert huet, wann een déi vergläicht vu virun e puer Wochen. An erlaabt mer och dofir de Bierger Merci ze soen, well mir wëssen, dass déi Chrëschtzäit an och Silvester en Impakt hätt kënnen hunn. Mir gesinn eng Rëtsch vu Länner, wou eeben do Ouverturen, Konsequenzen mat sech bruecht hunn. Mir gesinn, dass hei wierklech eng ganz grouss Majoritéit vun de Bierger sech och un d'Reegele gehal hunn. Et wore keng einfach Reegelen, et wor keng einfach Situatioun, mee wa mer esou e Resultat hunn, ass et net de Verdéngscht vun der Politik, mee duerch och e Behuele vun all de Bierger. Mee mir gesinn awer och, an dat ass och eng Realitéit, datt et eis awer eng Rëtsch vu Suergen awer ginn, datt een dat och net ka verstoppen, an dat ass am Fong d'Verbreede vun de Mutatiounen, déi een am Moment héiert. Et gëtt jo ganz vill vun enger brittescher Variant geschwat, gëtt och vun enger südafrikanescher Variant geschwat, gëtt vun enger brasilianescher Variant geschwat. Bis elo, sauf erreur de ma part, hu mer just déi britesch Variant hei am Grand-Duché, déi présent ass. Mee déi Variant gëtt et. Déi Variant kennt och keng Grenzen. An den Impakt vum. Vun där Variant konnt een am Conseil européen, deen ech och gëschter hat, vum irlännesche Premierminister matgedeelt kréien, wou dunn ganz séier op eng Kéier d'Zuel vun den Hausse vun den Infektiounen och komm ass. Dofir, an dat hunn ech och gëschter kënne feststellen um Niveau vun den anere Regierungs a Staatscheffen um europäeschen Niveau, gëtt et awer ganz vill Incertituden, Interrogatiounen, Och wéi et weider geet. Mir hunn e Schema gehat mat engem R, deen ee konnt ausrechnen. Et wor, et wor vill Wëssen iwwer de Virus, dee mer bis elo kannt hunn, mee déi verschidde Mutatiounen bréngen am Fong Changementer, Incertituden an och eng Acceleratioun bei verschidde vun deene Varianten, déi och awer inquietant kënne sinn. Dofir ass et ganz wichtig, dass een eng präventiv Haltung och hëlt An dass ee wéi gesot net d'Zäit ass fir Oplockerunge kënnen ze maachen. Dowéinster ass proposéiert ginn am Regierungsrot an zeréckbehale ginn an elo dann eben och an d'Chamber wäert proposéiert ginn, dass déi Mesuren, déi bis haut gëllen a bis Enn des Mounts am Fong jo nach a Kraaft sinn, solle bis den 21. Februar verlängert ginn. Dofir. Ass et wichteg, dass deen Trend, dee mer am Moment hunn, weider an déi Richtung och geet? Ech kënn Iech keng Garantië ginn, dass an deenen nächsten zwou, dräi, véier Wochen net e Moment kënnt, wou een nei Decisioune muss huelen, wann op eng Kéier eng Variant vum Virus sech hei géif verbreeden. Mir gehéieren am Moment zu deene Länner, wou mer ganz vill Séquençage maachen. Dee Séquençage erlaabt eeben dann d'Presenz vun enger Variant direkt kënnen Eraus ze fannen. Gëschter krut mer matgedeelt, dass zwee Länner an der EU am Moment bei 10 Prozent sinn. D'Kommissioun recommandéiert, vu 5 bis 10 Prozent vum Sequençage och kënnen ze kommen, fir eeben och d'Analys kënnen ze maache vun där Variant op eisem Territoire. Am Moment mat 10 Prozent leie mer, wéi gesot, do och ganz vir. Fir eis ass et awer och elo wichteg, dass wa mer dee Séquençage maachen, deen eben erlaabt och den Ist-Zustand vun der Situatioun ze hunn, dass een derno net, wéi mer et scho beim Large-Scale-Testing awer kannt hunn, op eng Kéier bestrooft gëtt, well wat ee méi sicht, wat een och e Risk huet fir méi ze fannen. Dowéinst sollt e Pro rata gemaach ginn tëschent den Tester, déi een och mécht, an eben och de Séquençage, déi een dann och do erausfënnt vun deene Mesuren. Et huet mat sech bruecht, dass awer duerch déi Situatioun, déi mer och op aneren Deeler vun Europa a vun der Welt och analyséieren, hu mer e Prinzip och festgehal, dass deen net nëmmen um europäeschen Niveau mat de Partner, mee och hei zu Lëtzebuerg sollen nei Mesurë mat sech brénge vun der Rentrée op den Territoire. Dat heescht, d'Rentrée op den Territoire, also et géif a Richtung goen, datt en negativen Test gefrot gëtt, wann een hei an den Territoire och erakënnt. An dat, wann een aus dem Ausland op Lëtzebuerg kënnt, dat ass net elo just, wann een aus dem Ausland op Lëtzebuerg kënnt, mee och fir dee Lëtzebuerger, dee muer fortflitt, deen am Ausland eng gewëssen Zäit och ass an zeréck kënnt. Mir sinn der Meenung, datt een d'Reese net ka verbidden. Et kann een de Leit net soen, Dir dierft net reesen. Mee d'Leit musse sech bewosst sinn, datt wann een am Ausland e gewëssenen Delai och bleift, wann een zeréck kënnt, och nei Mesurë vläicht muss dann eben och kréien. Déi Detailer dovunner, dat heescht wéi laang den Delai ass, wéi een Delai zum Beispill vum engem PCR-Test oder vun engem negativen Test insgesamt, well Dir wësst, dass do och Ënnerscheeder ginn tëschent de Länner, bei deenen engen ass en Antigen-Test, bei den anere PCR-Test. All déi Saache ginn nach e Méindeg an engem Regierungsrot, do sinn nach weider Consultatiounen, déi um Niveau och vun der Santé a vun den Affaires étrangères gemaach ginn, fir den Echange ze hunn mat den Nopeschlänner, mat den europäeschen Institutiounen an eben och mat de Spezialisten, fir ze kucken, wéi déi verschidde Krittäre musse sinn, wéi en Delai, wéi en Test. wéi laang deen Test muss gemaach gi sinn, fir valabel ze sinn, ob nach complémentaire hei zu Lëtzebuerg och Tester gemaach ginn, wéi eng Tester gemaach ginn a wéi eng Konsequenze bei deenen Tester och gemaach, gezu ginn, wann déi bis gemaach ginn. Wéi gesot, hei sinn eng Rëtsch vun Informatiounen, déi mer selwer nach net hunn, mee déi mer dann wäerten ufanks nächster Woch dann och kënnen festhalen an dann an enger nächster Pressekonferenz kënne maachen. Mee, wéi gesot, de Fait ass, dass Reesen net verbueden ass, mee fir deen, deen zeréckkënnt, verschidden nei Reegelen da kënne kommen. Zum Conseil européen vu gëschter, Kënnt Der Iech virstellen, fir onst Land, wéi wichteg dass et ass, dass och d'Grenzen opbleiwen? Dat ass en Thema, deen eis vill bedeit. Mir sinn eis bewosst, dass. virun allem an engem Milieu hospitalier, ma ouni Main d'oeuvre aus der Grenzregioun net kéinte packen. Iwwer 60 Prozent vun de Leit, déi hei an de Spideeler schaffen, kommen aus enger Grenzregioun. An et ass och an de Conclusiounen zeréckbehal ginn, wéi gesot, datt de But ass, datt de Marché intérieur an och d'Grenzen net sollen zougemaach ginn. Mir lobbyen dofir a wäerten och alles maachen, fir datt dat net de Fall sollt sinn. Iwwert déi ganz Diskussioun, wéi Der wësst, vun engem Impfpass, vun engem Impfcertificat, si mer der Meenung, an dat ass e Punkt, dee mer och gëschter am Conseil européen vertrueden hunn, dass am Moment en Impfcertificat, steet och an de Conclusiounen vum Conseil européen, benotzt gëtt fir pharmakeologesch Zwecker, dat heescht fir ze kucken, wa Konsequenze vun enger Impfung géif kommen, wéi déi duerch d'Unerkennung am Fong och an den aneren europäesche Länner da kann eeben och behandelt ginn, wann do Problemer wieren. De Fait, elo Wëllen ze behaapten, datt duerch en Impfzertifikat, wou mer net wëssen, ob eng Impfung och de Garant ass, datt ech vläicht net krank ginn, mee datt ech de Virus awer vläicht nach ka weider ginn, déi Certitüde ginn et haut nach net. Dofir ass et verfréit fir kënnen ze soen, datt een, dee geimpft géif ginn, méi Fräiheete géif kréie wéi eng Persoun, déi net geimpft ass. En plus, wann ee weess, wéi vill Prozent vun der Bevëlkerung am Moment geimpft gi sinn, wier et och eng Zweeklassegesellschaft ze maachen, wou Choix getraff gi sinn, wee prioritär geimpft gëtt a ween dann an enger zweeter, drëtter oder véierter Phas geimpft géif ginn. Da géif een do Kategorië vu Leit maachen, déi dann nees Fräiheete giffen erëmfannen. Voilà, dat wor e Résumé vun den Aarbechte vum Regierungsrot de Moie vun deem Haaptpunkt dee vun de Covidsmesuren. Mir haten och schonn de Büro an d'Conférence des Présidents um an enger Webex-Reunioun zesumme mat der Gesondheetsministesch, wou mer den Text haut wäerten och der Chamber deposéieren an d'nächst Woch déi Punkte concernant d'Reesen, an d'Retouren zeréck am Land, an dat vu Lëtzebuerger oder vu Leit, déi net Lëtzebuerger sinn, mee déi an d'Land erakommen, dann och wäerte kloer definéieren. Well Dir kënnt Iech virstellen, datt et do Punkte ginn, Memberstat, net Memberstat, Member résident européen oder citoyen européen, citoyen non européen, dat sinn alles Koordinatiounspunkten, déi een och soll mat deenen anere Länner esou vill wéi méiglech och harmoniséieren. Voilà, an da géif ech direkt der Gesondheetsministesch d'Wuert weiderginn.
Merci, gudde Mëtteg alleguerten. Jo, et hätt ee gehofft, e bësse kënnen opzeootmen am Ufank vun dësem Joer, well eigentlech déi streng Mesuren, déi mer en place gesat hunn fir d'Enn vum Joer mat nach eng Kéier enger Verstäerkung ronderëm d'Feierdeeg, well se eigentlech dat bruet hu wat mer eis erwaart hunn, eis Tendenz déi mer haten, déi eis vill Suerge gemat huet Enn des Joers hu mer gebrach kritt. Fir iech do eng Kéier kuerz de Bilan ze maachen, mir sinn entretemps bei den Neiinfektiounen am internationale Verglach, wann een dat hëlt op eng Millioun Awunner, ënnert der europäescher Moyenne nees. Mir sinn och ënnert eise franséischen Noperen, ënnert Holland. Dat war eng Zäit net méi de Fall, dat ass nach net esou laang hier. A mir beweegen eis elo erëm an deene Paragen, wéi eis belsch an eis däitsch Noperen, mat enger Moyenne vun 137 Neiinfizéierte pro Dag op déi lescht 7 Deeg gekuckt. Och um Niveau vum Taux de positivité, Dir wësst, dat ass ëmmer eng Referenz, déi mer ons ginn hunn, fir ze gesinn, ob et an déi richteg Richtung geet Och do si mer mat engem Taux vun 1,86 ganz gutt am Verglach vun eisen Noperen. An och esouguer wa mer den Taux huele vun den Ordonnance-Tester, déi gemat ginn, dat ass deen, dee méi aussagekräfteg ass wéi dee globalen, da gesi mer, datt mer weider erofginn. Do hu mer déi Grenz vu 5 elo gepackt. Mir si Stand haut bei 4,22 Prozent bei den Ordonnancen a bewegen eis och do erëm an deene Beräicher wéi eis belsch oder eis franséisch Noperen, a mir sinn entretemps e gutt Stéck méi niddreg wéi beispillsweis an Däitschland oder an Holland. Dat weist, dass bei eis d'Tendenz a priori eng gutt nach ass. Dat ass eng Chance, déi mer hunn, an et mécht sech och bezuelt, dat wat d'Leit alles geleescht hunn um Enn vum Joer, wat se akzeptéiert hunn, dat huet seng Friichte gedroen. Mir hunn effektiv elo net deen Effet, et ass schonn erwähnt gi vum Xavier Bettel, den Effet vun de Feierdeeg huet sech bei eis wierklech a Grenze gehalen an eisen Indicateur an de Spideeler, dat ass eis eigentlech Zillinn, do wollte mer jo déi Entspanung hunn, wou mer eng Phas zwee ugestrieft hunn, dat heescht eng Besetzung, déi et erëm erlaabt wierklech normal ze fonctionnéieren, och déi ass an Aussicht. Mir si Ganz gutt. Um Soins normaux huet et sech stabiliséiert an op de Soins intensive gi mer wierklech gutt erof. Mir sinn haut bei 14. Do do ass am Fong schonn déi Limitt vun der Phas zwee erreecht. An ech ginn och dovunner aus, dass mer mat e bësse Chance an der nächster Woch wierklech déi Phas zwee kënne feststellen, zesumme mat de Spideeler. Dat ass u sech eist Zil gewiescht. fir wierklech och nees dann dee Sputt ze hunn, dee mer vläit grad elo erëm nach méi brauchen, wéi mer en souwisou gär gehat hätten. Et ass erëm en neie Risiko, deen am Raum ass, dat ass déi Variant, et ass erwähnt ginn, et ass eng grouss Suerg hei am Land, genau wéi an eisen Nopeschlänner, en neien Typ vu Virus, dee sech ënnerscheet vun deem, wéi mer e bis elo kannt hunn, doduerjer datt en aller Voraussicht no vill méi schnell sech verbreet. Dat heescht, D'Leit kënnen nach méi Leit ustiechen an enger selwechter Situatioun wéi mat dem Virus, wéi mer e bis elo kannt hunn. An dat bedeit am Kloertext, dass ee muss mat méi héijen Infektiounszuele rechnen, och wann dat am Moment nach net de Fall ass. Mir hunn dees hei bei eis fonnt och. Dat ass ganz kloer. Dat heescht, dee Risiko ass reell. Mir sinn awer nach net an där Situatioun, wou ee gesäit, dass dat ufänkt an d'Exponentialitéit eriwwerzegoen. Dofir bleift et och elo erëm dann mat enger neier Composante eng ganz, eng ganz kriddlech Zäit, där mer hei entgéintkucken. Mir mussen ons virbereeden. Mir kënnen dat net ignoréieren, dass e Risiko, dee reell ass an dee ganz no ass an op deen ee sech och wierklech muss preparéieren. An dofir ass et och aus Santé-publique-Sicht natierlech, de Moment, fir elo bei deem ze bleiwen, wou mer sinn. Mir hu Mesuren en place, déi fonctionnéieren. Mir gesinn, datt mer mat deene Mesurë wierklech d'Zuelen erofkréien an et ass wierklech net de Moment, elo do Oplockerungen an iergendwéi eng Richtung ze maachen. Där neier Varianten hu mer, Stand gëschter, wou den LNS dat publizéiert huet, der 12 detektéiert hei bei eis. Nach geet dat, mee wat d'Zukunft bréngt, ass schwéier ze soen. Ech géif och nach vun der Geleeënheet profitéieren, e klenge Punkt zu de Vaccinen ze maachen. Ech si frou, dass mer haut de Moien, am Laf vum Moie mam Regierungsrot haten, ass den Avis vum Ethikrot erakomm bei eis. Mir wäerten deen elo schnellstméiglech och analyséieren. Dat wäert eis erlaben, am Laf vun der nächster Woch déi zweet Phas dann wierklech opzestellen, definitiv ze maachen. Ech weess, dass vill Leit dorobber waarden. Mir hunn den Avis jo gefrot, fir eeben d'Propos, déi um Dësch luch, nach kënnen gegebenfalls eng Kéier ze iwwerschaffen. Mir haten nach net Zäit, en am Detail ze kucken, mä dat ass dat, wat bei eis elo usteet an den nächste Stonnen an Deeg, fir dann esou schnell wéi méiglech och do déi Previsibilitéit, déi gewënscht ass, kënnen ze bidden. Wat d'Liwwerungen ugeet, hu mer Stand haut 19.500 Dosen vun der Firma Pfizer geliwwert kritt. Vu Moderna sinn et der nach eng Kéier 1.200, déi ukomm sinn. Dat mécht insgesamt, wann een dat op d'Persounen erofrechent, d'Leit brauche jo zwou Dosen nach vun deene Vaccinen, dat mécht en Total, dee mer haut hu vun Vaccinen fir 10.350 Leit. Et ass ganz wichteg ze ënnersträichen, dass mir hei am Land de Leit hir zweet Dosis reservéieren. Dat ass net an all Land de Fall. Mir ginn dovun aus, dass d'Leit sech an där Perspektiv och impfe loossen an dass et hiert Recht ass, kënnen dorobber ze zielen, dass mer och wierklech déi zweet Dosis fir si prett hunn, dass mer déi net schonn opbrauchen. An deemno fuere mer och esou mol weider. Fir de Moment, bis Enn Mäerz, erwaarde mer weider Dose vun deenen zwee Produzenten, soudass mer Bis dohinner kéinten 43.200 Leit impfen. Wichteg ass awer ze wëssen, datt och mir mat Retarden ze dinn hunn. Dir héiert dat an der internationaler Press och ganz vill. Genau wéi eis Nopeschlänner musse mer all Dag domadder rechnen, datt déi Liwwerunge vläit net genau esou kommen, wéi se annoncéiert waren. Dat ass eng grouss Onsécherheet, eng grouss Erausfuerderung och fir eis Servicer, déi sech ëmmer erëm mussen dorunner upassen. An deem Sënn wäerten bei den nächsten dräi Liwwerungen am Ganze véier Plateaue manner vu Pfizer geliwwert ginn. Dat soll awer dono nees opgeholl ginn an den Wochen dono. Dat heescht, ab der Woch vum 22. Februar soll dat dann nees lues a lues an d'Lut gefuer ginn. Dat ass Stand haut. De facto wäerte mer awer doduercher iwwer déi nächst dräi Wochen eng Rei Dose manner hunn. Och Moderna huet eis gëschter matgedeelt, datt déi nächst Liwwerung Vun 1.200 Dosen net wéi geplangt de 25. Januar, mee den 30. Januar wäert kommen. Dir gesitt, dat ass eisen Alldag. Dat si kleng Ännerungen, déi Dag fir Dag kommen, wou mer ons dann eebe mussen deemno upassen. Vläicht och nach eng Kéier de Point, wat bis elo administréiert ginn ass, déi Vaccinen fir déi 10.350 Leit, déi mer geliwwert kruten, wéi sinn déi an den Asaz komm? Bis elo hunn 5.655 Leit hir éischt Dosis kritt an och schonn 1.243 Leit hir zweet Dosis. Dat deelt sech op tëscht de Spideeler, den Altersheemer an dem Centre de vaccination an der Victor-Hugo-Hal. Bei de Spideeler leie mer Stand haut bei 2.886 Leit, déi geimpft gi sinn. Alters a Fleegeheimer sinn et der 1.135 an am Centre de vaccination 1.634. Den Ënnerscheed, wat nach bleift, wéi ass dat geduet? Do ass een Deel an de Spideeler. Si krute jo fir hire Leit sur place Vaccin geliwwert. Dat heescht, do sinn also nach Vaccinen fir weider 1.014 Persounen do, déi an den nächsten Deeg och do wäerte benotzt ginn. An da bleiwen nach weider 3.681 Vaccinen, déi och an den nächsten Deeg wäerte souwuel am Centre de vaccination wéi och an den Alters a Fleegeheimer an den Asaz kommen. Am Moment, wat d'Rendez-vousen betrëfft am Centre de vaccination, dat ännert nach och all Dag, Dir wësst, den Délai leeft nach, mir haten et an enger Äntwert op eng Question parlementaire och präziséiert, den Délai leeft nach bis de 24. Mat, wou d'Leit kënnen hire Rendez-vous huelen. A mir sinn haut bei engem Taux de participation vu 40,9 Prozent, mee deen ass en Tëschebilan, et ass wichteg, dat ze präziséieren, den Délai leeft nach. A mir si selwer natierlech och gespaant, fir Och elo iwwert de Weekend en éischte Bilan dann ze maachen, generell wéi d'Adhérence ass, fir ze kucken, wéi een do nach kann norüsten. Voilà, dat ass et zu de Vaccinen. Ech denken, datt Dir nach Froen hutt, da géife mer op déi iwwergoen.